आइए ये कनिया की भेल कहू तऽ अहाँ कथी लए चिन्तामे बैठल छी सब की भेल पाँच साल भऽ गेल हमरो शादीके एकोटा धियापुता नहि भेल हँ। लोक की कहै छै से हम नहि जानै छी सब कहैत रहै छै श्यामलालके दुनू कनिया बाजिन छै अहाँके कोइ फर्के नहि पड़ैए हमरा की फर्क पड़तै हमरा तऽ एक एक कर्म बिहान भए जाइ छै जे हम जने माथे घुरि कऽ सुतै छी ओने बिहान भए जाइ छै हमर कोन दोख छै नीनके दोख छै ने एहिमे अहाँ आगा पीछा नहि सोचै छियै एहिके नीन नीनमे बिहान कऽ दै छी एतबे अहाँके काज यऽ कि आओर किछो आगू पीछो की सोचबै सोचै छियै एते जे अपना जमीन छै एते जे एहन घर दुआर बनेलियै हन आ एकोटा कोई वंश नहि रहतै तऽ केना घर दुआर चलतै एहि दिन से सोचि कऽ जाइ छियै आ ओतऽ फील्ड पर जाकऽ फेल भए जाइ छी बुझलियै ने हमरा तऽ बुझाइए कि अहेमे कोनो गड़बड़ी यऽ गड़बड़ी ककरोमे नहि छै अहाँ दुआमे नहि होइ छै धियापुता लोक कहलकै यऽ जे ओ तऽ बाबा एकटा बड़ी नीक छै एते दिन भेलै मानि लिअ अपना आरके नहि होइ छै तऽ हम की करब हमर कोन दोष छै ओहिमे दूर जाउ अहाँ बाबा पर एक विश्वास टाइम करै छी आम नहि भेलै तऽ दोसरोके लिए दोसरमे नहि भेलै आब तेसर केना करबै चौथा केना करबै लोक कहै छै श्यामलाल बहके लाइन लगा देलकै यऽ आ नहि सिर्फ हुआ कि बह हमरा सबके करतै कोनो नहि तैसे यऽ। हेतै आँय आ बाबा ताबा पर हमरा नहि विश्वास यऽ अहाँ बाबा ताबा पर के बात छोड़ू एना घर में बैसल रहे से काज नहीं चलत आब केना करबै दुनू टा के राखैमे हम लटि गेलियै यऽ अहाँ की केलिए की केलिए अहाँ अहाँ कहै छियै खाली रातिमे जे छै लोटबे पोटबे करै छी एके करे उठै छियै हूँ। आँय अहाँ जे छै जेबय कनि डॉक्टर लग जेबय की छै केना हम दुनू जे छै देखा कऽ अयबे केलियै हमरा आरके तऽ डॉक्टर नीक कहबे आर केलखिन दुआ हँ। दिसन घुरि कऽ सुतै छियै ने एक बेर अहाँ दिसन एक बेर एकरा दिसन आब की करबै हम खाली सुतै से होइ छै तऽ की करबै? जाउ एक बार डॉक्टर उक्टर से देखाउ की कहै छै डॉक्टर ए बा अपने मन से सुतै से नहि खाली। हेतै तऽ की हेतै कूदै से हेतै कुछो करे उड़ैया नहीं ये आब- हमरा और की जे छै बदनाम हमर बाबा करबै। तू बड बोल नहीं छे जानती है तो हम तोरा से बियाह नहीं करती आगो बाबू ओते हमे जोर की है जानती है कि एहन मर्दबा रस छै ई अरे तोरी के हम साँझे बाल बच्चा फूकै नहि छो कुछो। संग दुओ टा के तैयो हैं माय बाप हमरा ई धन दौलत के लोभ पर कह दिलक जतबी सकबो ओतबी ने फूकबै संग के चुप ना कौन बात कहाँ से कहाँ लगली यहाँ आके सोचबक चाही ना कि की करबै नहि करबै जे हमर आगा वंश बढ़त कहाँ जाय लोकके तऽ नींद नहि होइती कहि नहि खाली सोचै छै कि जेना हमरा लऽ एलकै तोरा बाद आ फेर सोचै छै कि दोसर उठा के लऽ अइए नैका आ उहो उहे गंजन उहे हाल अरे तोरी के तू दुआटा की बाजै छी अहाँ दुआ के मति ठीक ये मति हमर आर के ठीके छै हमे अहाँ कहै छियै अपना बाबा लग जाबै तऽ बाबा पर अहाँके विश्वास यऽ हाँ बाबा पर खूब विश्वास है हाँ, बाबा बाबा थोड़ा जकरा भी- जकरा देखलकै ओकरा ओकरा हाँ है देख धिया पुता गिरले है हाँ, एकदम एकदम हमरा ऊपर तऽ नहि छी। विश्वास यऽ लेकिन अपन जरलाही काकी कहैत रहै कि गे बुधनी एक दिना जैती ने बाबा लग हम कहल माई एना ना बात है तऽ कहलकै जो ना बड़ नीक बाबा है तऽ हम एक बेर आबै छियै ने बाबा लग से जाके तऽ सुनू ना एते तऽ बौआइए गेली सब डॉक्टर लंग से सब ओझा गुनी लंग से थैकि गेली तो झूठ चाहे सही एक बार बाबू लंग न राख तो देखती है हाँ एक बेर हम जाइ छी बाबा लग आरो घरे में रहू सुनलियै बाबा खोप पर घर से एक बेर बाबा जिया लग से आबै छियै ने हम कतऽ के बाबा जी छै इएह मंदिर पर है छै मंदिर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर पर पूरा है छै ओकर हाँ ओकर कहल पूरा है छै हाँ पूरा है छै सुनो ना एक बार जाके बाबा के देखियौ, कहबै हमरा आर के भऽ बाबा जाए अगर कुछ कबला करत ना तऽ कहबै बाबा हमरा हो जाय के बाद नहि बाबा कहै छै एकटा जड़ी दै छै ओ जड़ी- जड़ी हम खेबै भरि राति उछलबै ये सुनू ना कते बाबा जे होइ छै तऽ की करै छै पैसा के लोभ से कुछो से कुछो दऽ दै छै हाँ। अहाँ ठकाइब नहि कहबै कि जे ठीक है बाबा हमर भऽ जाय पैसा नहि देबै हम आबै छी तुरंत आरो बैठरू हाँ, हम जाओ, गेलू आ जाओ। एलू जाओ, जाओ, देख तुरंते कहाँ बाबा उतर जाएब। आवे छे बाबा लग बढ़िया से से कहब बाबा के सब बात तुरंत अहाँ कहैत रहे कि हमरा नहीं राम एगो है कोन दुनू ओझा से भऽ जाइ छै तऽ अहाँ अपना नहीं राम नहीं देखतियै कहलिए तऽ लऽ जेबै आब पहिले एतऽ जाय दियो ने की केना होइ छै देखिए हमरा दुनू आर के तऽ एना भऽ गेल की दुनू बहिन में से कोटा के भऽ बताबियौ जैतै एगो जा- बेटियो भऽ जेतै ने जे घसाय नहि भेलै लोक कते ताना मारै छै एगो जे बाल बच्चा रहतियै तऽ कते नीक रहतियै केहन मनसा से चलि एलियै बियाह शादी कऽ के हो एहन घरमे चलि एलियै दुखे तो कोख हमर आरके सुना रहि गेल कहिया हमर आरके कोख भरत से नहि जाय कहिया नन्ना मुन्ना खेलत अपना घरमे शौख लगैया लोकके बाल बच्चा देखै छियै गेलै तऽ

माइनस प्लस माइनस प्लस मतलब सात आठ बरस भए गेलो माइनस प्लस कए गेलो काय ठो है दुई गो है बाबा दुई गो ज्यादा नहीं है दुई गो ज्यादा नहीं है दुई गो है एको ठम नहीं हुआ

बाबा हाँ बोल आप आगे बढ़ो मरे में की कर कर भगवान का पूजा करे छी हम लाओ पहले हाथ बढ़ाओ ना सूद करवाएंगे तुमको कथी सूद करे हम सूद भए गेल छिए ओम ओम विष्णु विष्णु भोर भुआ भूर भुआ

बाबा हो अगर ई बच्चा भए जेतो हम्म। तऽ तोरा हमे ना हाँ अबरी भरि सीजन भरि जाड़ा हाँ बुझली ना हम्म। आन धुन चढ़ेबो मानो के मन लड्डू चढ़ेबो आ, आ खाजा बुझली जाओ बच्चे आ चिलम के चिलम गाजा देबो जाओ बच्चे जाओ बुझली जाओ जाइ छियै बाबा लग से घर ये कनिया

ली हम यहाँ पर से वो तो आसान है पड़ते उठे में हमरा आसकत लगे नहीं जो जो जो जल्दी जो हम तो लौके चले एक के बेर अभी है तू हां एक के बेर हां जो बाबा कल के ऐसा के पिए ल पहिना ऐसा के देबे पिए ल कहना जे बाबा मोगी के पिया अभी हमरा नहीं खाला अगर एक रात टेस्ट करे छिए आ कहीं एक रात नीक लाग दे सब खा जेबे हम अपने दे देबै सबके पहिने एकरा दिस टेस्ट करिए केहन लागैए ओ बाबू नहि छै दैवला बढ़िआँ चीज छलै तब बाबा कहलकै कि ओ मौगीके देना ई बाबाजियोके हमरा मन गड़बड़ लागै छै एहन बढ़िआँ चीज एकरा देबै सब हम पी जाइ छियै एकरा नहि देबै कहलियै हमरे कहने जे पिए लए सब आ गेली यौ की भेल अब हम दोनों साथी एली कहू नीक जकाँ पिलियै गेल का सब पी गेलिए आ हमरा और लड़ कहाँ छै अहाँ के नहीं कहने जे हमरा कल के त पिए सुनो ले ना त पी लेलियै ना हाँ। तब चलू घर में आराम करू अयो ढेला आने कहने रहिए रख दे दिन रख दे ढेला सुनो ना चल ना आराम करू ना चल आराम करबे आप घर में आब घरमे की जेबो आब हुदकै लए करै छै सुनू ने ओ बाबू कथी भेल गो हमरा पेटमे केना ने होइ छौ आब देखी उल्टा या जरी पिलिए है ना तै पर ना होइए कनी देर मन ना लगबे करत सुस्त जाका चलू ना सुत हम हाँ, पैच कनी जाए कनी कनंग कनंग का हेल कर जे पेट में हुद कै छौ नहीं आब कहियो पीने छले पिलिए ना तै दुआरे जरी दवाई बीरो जे पिए छी आदमी त कनी देर कनी खराब नहीं लगत रही छै